Ka turuturu ō witi ake rā te aume i ki te rangi oti anō ki te kawa wairua, ka turuturu ō witi i ō. Ko ngā mihi ki wea oti anō ki te kawa tangata, ka raha mai rā tātou i te āhuatanga ki ngā tini āhuatanga tonu o te wā. Wēnō ko te kupu o te uru tēnei e pāorooro kau ake nei rā ki a koutou katoa Rauru Broughton tēnei te kai taki i te kupu me te kōrero. Kāti, ā, ko ngā pūrongo tēnei ā te reo o te uru nō te wiki tonu nei, wēnō hei tiroanga anō mā tātou nā runga i tērā kia ruku anō au ki Papatuanuku, ki te whenua. E āa ana au i konei, otianō e ruku ana au ki te pū, ki te weu, ki te. te tāmoro, oti nō ki ngā ritorito o te pā harakeke. Kia tikina atu e au ko ngā rau o te harakeke, arā, hei hui tiki māku, a rākau i tikitia ake rā e au he taura hei kawe atu rā i a au, i a tātou rā, ki ngā pūrongo kei mua i te aroaro. Kāti, tēnei ka rere aere ai au me te raranga aere. Kia tae atu ai au ki te rio o te rohe o Taranaki ki te Maraki, ara ki roto ko ia ki Waitara. Tera ia tetehi otaka hei waka wana tu i te unga rangatai o Waitara e kia nei te ingoa o tenei o nga otaka ko ia tenei ko Okai Mua. Kia Okai Wakamua ko te unga rangatai na runga i tera anei ra ko te purongo.
Mo te unga rangatahi tēnei pūrongo te tū ake nei. Kei Waitara te ōkai mua. E wai ana tēnei kaupapa i ngā mātāpono kia māia ai te pakari o te taioī. Ū tonu mai mo te roanga ake o tēnei pūrongo.

decided that um, we could utilise our skills to help our rangatahi and yeah, this is this, the start of uh, our waka journey hopefully. Ko te ōkai mua te ingoa o tēnei kaupapa waka piki, waka kotahi i te unga rangatahi. E ai ki a McLeod,

E ako mātauranga, e tākaro kēmu anō ēteʻi o ngā momo maʻi ka kawea. E wai ana tēnei kaupapa i ngā mātāpono kia māia ai te pakari o te taioʻi, arā, ko te wanaungatanga, ko te waitaratanga ēteʻi o aua waenga.

Nā tēnei kaupapa a ia i whakakipakipa kia pakari ake tōna pūkenga waka wanaunga e pakari ake tōna tū. Well it's an opportunity for them to open up pathways and you know opportunities we didn't really get as rangatahi growing up in Waitara so yeah we're just wanting to um yeah I don't know just try and make a change to the community that's always giving us something so just help it. give back. Oh, just growth in our rangatahi and, you know, just open to their, their eyes to the potential that they've got inside them and, yeah, I don't know, just unlock doors for them, eh? Ko te waenga nui, kia whakaaweawe i te tira nei, kia pūua o taua ai, tā rātou ōkai. Aro a Broughton Pui, te reo o te uru.
Ā, wai anō rā, e mīaro atu ana rā ko Otumanawa i tēnei wā, te rongo ake kei te kōkiri oti anō kei te ōkai wakamua ngā kaiara i tēnei kaupapa mā ā tātou nei tamariki mokopuna o te takiwā ki te māraki o Taranaki e kimi uara i ana, arā, e wāngai atu ana i ētehi ua taketake. Taketake, ake nei, mā te ūnga rangatahi o reira. Anei e toro atu ana ki ngā kōrero tukuiho a ngā tūpuna hei korowai mō rātou. Me ngā mahi tonu a te rauanga, ngā mahi rauanga nei, me ngā mahi o te ao kapa aka, koia tērā ka kōkuua, oti anō hei rengarenga, hei raurengarenga mā ā tātou tamariki. Nō reira koutou kei ngā kaiarahi i tēnei o ngā kaupapa rangatira, rangatira rawa nei Tēnā koutou, oti anō kei ā tātou rangatahi, tēnā koutou. Kia mau tonu mai, oti anō ki te reo o te uru me te kupu o te uru, kāre e kore he hōkaitanga nui ana ka puta mai rā i tēnei hōtaka e kīa nei ko Hōkai Mua. Nō reira koutou e anga wakamua nei i roto i ā koutou kōkiritanga katoa, mauri tū ki runga. Ka ūtia e au ko te pā tonu o te harakeke, kei hea rā te kōmako e kō. Hoi anō kei te rohe tonu o Te Manawatū o Rowenua. Koia tēnei kua tutuki rawa te wāanga ki ngā whakataetae manu kōrero o Manawatū o Rowenua, kei tēnei o ngā pūrongo ka rongo ake rā tātou i ngā manu Kua angitū i roto i tēnei waka tatae, waka taetae rānei, arā, manu kōrero. Tēnā, kia oro pū atu tātou ki te pūrongo.
Ko te whakataetae Ngā Manu Kōrero i tū ki te rohe o Te Manawatū Horowhenua i ngā rangi tata kua hipa. Ko Kōhae Cherrington o te kura o Manukura i mutu tuarua mai i tērā tau i te wāhanga o Rāwhiti Ihaka, heoi i tēnei tau i puta tōna ihu, Kia toa ia. Ko koa te ngākau, ā, tino harikoa au i tēnei wā. I tino whakapono au katoa e tērā o ngā atu kaikōrero anake, engari i te wā i rongo au i taku ingoa i whakaaro au, auē, kua toa au, engari āe. I riro ko te wāhanga a Tā Turi Kara ki a Tak Kahukuranui, nō te kura kāreti o Hato Pāora, ko tōna kaupapa kōrero, ka whai oranga tonu tēnei reanga,

nō te kura tuarua o ngā tamatāne o Te Papa-i-ōia. I roto i tana kōrero tēnei, i puta i a ia te kōrero me whakamārama ia ki tana rangatira ki tōna wāhi mahi, te tino pūtake o te rā o Matariki e kainamu mai ana. I work at uh, Rebel Sport and uh, Matariki is a time for us to celebrate mātauranga Māori and I just worry that with the public holiday of Matariki it might be a chance for retailers

It's just all that hard mahi has finally paid off, you know, and it's just a good opportunity to get my whakaaro out there and um, hopefully leave a message with, with everyone that came today, that we as Māori are strong and our rangatahi are the future generation and we will succeed. Ko Pounamu Wharehinga te toa whakaihuwaka o te wahanga o Pei Te Hurunui. Nā te pā uaua, Me tōna manawa nui i puta ai tōna ihu. Kare he kupu, kare he kupu. Ā, engari pai, me te mea, kua wātea au mō te rā, kua wātea au mō te wīkene hoki, so pai. Pā te huarahi, taki tino, taki tino kāko, nāna i poipoia i au, i mirimiri taku tuara kia haere tonu au. Kare au hiahia te mahi ēnei mahi, engari nāna i, um, i akiaki i au kia mahi. He mīharo ki ngā kaiwhiriwhiri te kounga o te tū o ngā kaikōrero katoa, ahakoa ngā pēhitanga o te mate kōwhiori ki ngā kura i roto i tēnei tau. He rawe ki te kite i te huhua o ngā rangatahi e whai wāhi mai ana ki tēnei kaupapa. Ka mutu, kei te kitea te nui o te mahi, kua oti ā rātou ko te whānau me ngā pouako te whakariterite i a rātou i tēnei rangi. He mīharo. ki te ataahua hoki o ngā kaupapa, me te pai ki te rongo i te rero o te reo, kei te ora pai te reo Māori i konei. E rawe ki au te, ngā kōrero katoa ngā tamariki, tērā ētahi, ā, me kaha ake te prakatii ki te kāinga, ā, te mau i ngā kupu, ā, hoi anō, tērā hoki ētahi e tino kaunga te reo, ā, māmā te kite i āta whāngai, ā, i āta poipoi. Ā, nā reira e mihi ana. Me mihi hoki au ki te māia o ngā tamariki, ehara tēnei mahi i te mahi māmā noa, ā, te tū ki mua i te makiu tāngata, nā reira, ā, me mihi ka tika. Ka tū te whakataetae ā-motu hei te 28 ki te 30 o Māhuru ki Te Whanganui-ā-Tara. Kua whakakore te hui ā-kanohi, ka whakapāhotia te kaupapa nei ki runga ipurangi. Temehemi te reo o te uru.
Wai anō e mana e i ewe i e tapu tēnā kōtau. E ngā ngutu kō, kō, korima kō, i te ata tū, tū, ka takatū tēnā kōtau. Katoa, katoa o kōtau i eke Tangaroa panuku atu ara ki te kōti i o angitū tēnā kōtau. Oti anō rā ki a kōtau katoa i uru atu ki tēnei o ngā waka taetae, te whakamauri ake, Arā te whakamanaake i te reo rangatira, oti anō i te reo tonu i kōrerotia rā e koutou. Tēnei ka mihi atu ki te katoa, ki ngā kaiako, ki ngā wanaunga, ki ngā oa, ana i tau atu, oti anō i tū tautoko atu i tēnei, ēnei o ngā manu tieri, i ēnei manu korokī, ā, i roto i ngā marama. Tēnā koutou katoa i whakapau wera, nō reira ko te katoa i tau atu taenua rā ki ngā toa i uwaka o ngā manu kōrero nō roto ana mai o te manawa tū, e tū nei te manawa, ā, oro whenua, i oroa e koutou te whenua, mauri ora, mauri ora, tika tonu atu ana ki a koutou. Mai o konei a Rātariua o Roowenua Manawatū, ka tikina atu e au ko taku rau arakeke a ngā airaranga i a au ana ki roto i te riu o Ngāti Raukawa Te Au o Te Tonga. Tērā ia tētehi māreikura. Toki aua a, ko wai, ko Libby Ākarāia, he kai pāorooro i te kupu kōrero i ngā mahi reo irirangi i roto i ngā tau maha, ā, he wahine e mōhiotia ana mō ngā mahi whakaata. Kāti ake, anā, i tukua rā ko te tohu uanga ki runga ki a ia mō āna pukenga, mō āna pūmanawa i roto i ngā tau, anei te roanga ake o ngā kōrero.
Kua kākahutia e Libby Hakaraia ki te tohu huanga, nā tōna titikaha ki ngā mahi o te ao pāpāho. Koni atu i te 30 tau a Hakaraia e tau ana ki te rāngai, ā, ko ia hoki tētehi o ngā toki auaha o te ao Māori. 17
ngā tau i tīmata ai i nā Reo Irirangi o te motu ki te taha o Hardy Williams, Henare Te Ua mā, engari ka whakawhiti i te mahi o te whakaata i te tau 21 pea. Mm. So e roa, e roa te wā e mahi ana ki runga i tēnei kaupapa. Engari i mua atu i tāna tau ki runga reo irirangi, i whanaia ia i te haikura. To be brought up in a

my whānau. Mai i reira manahua ai tēnei uri o Ngāti Raukawa kia tohua ētehi o ngā pakiwaitara nui whakaharahara o te ao Māori. We've made stories that really show the, you know, tell the stories of the length and breadth of this country, of Aotearoa. I mean, we've made entertainment shows, music shows, um, you know, a lot of documentaries about people seeking uh, their their whakapapa or finding their way back home. He umanga kua heria e ia ki rāwāhi, ki ētehi o ngā hapori iwi taketake o te ao. I've been really privileged to meet and and be alongside um, I think some of our greatest historians, uh, some of our greatest teachers, um, but also to be alongside people that uh, have invited you into their homes and their lives. E iwa tau ki muri hoki a ia ki tōna tūranga waewae ki Ōtaki, te wāhi i tau tapatia e ia i te āhurutanga o Māoriland, te tawharautanga o ngā tangata auaha Māori. Ki au, Ōtaki Ko te pito o te ao. E whai au i nā tapuwae o nā kuia, o nā wahine toa o tēnei hāpori. You know? They were magic people. Nā te pio o ngā tau ia kua tau ki te rāngai, kua kite ia i te manawa ora mā te āpōpō. I have great hopes for our our country of Aotearoa. We are seen as leaders by iwi takitaki o te ao. But I can see here in this country, you know, there is a change and I've seen that change, I've been around that change. Ināianei kua huri tana aro ki te hui ahurei tuaiwa o Māoriland, ka tū hei te wā o Matariki. Regan Paranihi te reo o te uru.
Koe anō kei te tuaine e Livi i tēnā rawa atu koe, i tēnā rawa atu koe i mahi tahi me ngā rehe o te kupu i ngā rā o mua, arā, ko Are Williams mā, arā, ko Te Ua mā, ērā o ngā mātanga pū ana e mōhio ana ki te ō-unutanga o te ranga au i te kupu i te rangi, te kupu i te whenua. Ana kātahi koe ka tauri ake ki te ao, whakaata, ā, koia tēnei kua puawai mai ō pukenga me ngā pūmanawa o roto i te whatumanawa tonu kei te kitea i roto i ō mahi. Tō kaaoke ki te whirinaki ki te ao Māori hei aka hononga mōu, oti anō hei rau arakeke ui tikitiki māu. Nō reira kei te tuaine kite ake ana tēnei kanoho ko ō mahi hei aa, hei uanui. Mō ngā tauira wai ake, mō te ūnga e kaingākaunui ana ki i ngā mahi e mahingia ana e koe, ka tika te tohu ki runga i a koe, nō reira kei konei te reo o te uru me te kupu o te uru, e mai o āke nei, e o āke nei, tēnā koe kia tau ngā manaakitanga. Ko te rite taku taura arakeke taku muka ana ku wītikitikitia e mai nei e au, ka uiua e au kia rite anō ai au kia Māui, ā, ka uiua atu ki ngā whetū o te rangi ana i taura hononga māku ki a wai, ki a Matariki oti anō ki a Puanga i te rangi. Ko Puanga te kaupapa kōrero o roto i tēnei pūrongo. Ko Puanga e tāiri mai ana i te rangi Mā runga, mā runga o Pariaka. Tērā te wā, ka rewa rā ko Pūanga ki te rangi, ka noho mai a Pariaka tangata ki te tau i te aʻi tā Oka hei wakamihi ki te mana o runga. Kāti ake e te iwi kia aro pū ake tātou ki te pūrongo.
Kua tae mai te tou ou Māori ki a Taranaki. Ko Puanga te tohu o te tou ou Māori ki tēnei pito o te motu. Ko Puanga te tohu o te tau. Ka kī atu, Ko Puanga te tohu o te tau, ko Puanga te kai ruri o te tau, ko Puanga te kai aruaru i a Matariki. Koira te kōrero o konei. Kua tekau tau tēnei ahurea e Ariana ki Pariaka. So we've evolved this like going up on our puke and doing the karakia and the waiata and the um, poi. That's evolved over the years and it's we want to embed that into the future for our mokopuna. Te nuinga o ngā whakaritenga mō, mō tēnei uh, mahi uh, nō te mea Ko Martha Whariwalker, ko ia te kaiwhakahaere o tēnei whakaaro kia, kia uh, whakaperi tātou katoa. I wānanga tātou i te pōrā, uh, ko ngā poimanu te, te take i rungi te karanga o ngā poimanu kia ara mai. Me wānanga ta i tātou, me pē i ngā wakaritenga mo te ata nei. Um, I kuu mai a, a Ruakere, ko te mātuatahi, i kuu mai te tāne, ki roto i te wānanga o ngā waine.
Mei kori ake ko Maata Warioka mā ki ai tēnei kaupapa e ari ana mō ngā tau tuangauru. Ko te mahi a te katoa mā mua, mā muri ka oti te mahi, eh? Kua waimarie tātou ki ēnei taonga tuku iho me tēnei mea te mātauranga kia mōhio anō tātou he whetū tō tātou o roto o Taranaki, ā, ko Puanga tērā. I te mutungai o E kaupapa e waka kotahi ana te iwi e waka nui i te tou ou Māori. Ko te painga atu, ara anō te hunga ka piki i te puke, ka whakarongo ki te waiata, ka whakarongo ki te karanga, engari te mutunga iho ka hoki mai ki raro, tahu i te ahi, mahi i te māra. Ko te mahi i te māra, koira te mahi a te tangata ki te tautoko i te oranga o te iwi. Whakatipu i te kai, whakatipu i te tangata. Nō reira, koinei te kaupapa o Rongo, Rongo mā Tāne, Rongo mā Raeroa, Rongo Tautangata Matua, me te hau e pupui mai ana, ko Tāwhirimātea!
Titiro ki nga utu i te rangi, ki a Puanga. Eruere Rerikura, Te Reo, o te uru.
Karanga mai, karanga mai, te mu o rangi ngā wetu kānapanapa o te rangi e tū nei, karanga mai, karanga mai, e te kaupapa tangata i runga i te mata o te whenua, koutou kei ngā karangarangatanga i tae atu rā ki runga ki te pari ako o ngā mātua, tēnā koutou. E tangi arorangi atu ana ki ngā mana kua oki atu rā ki te rangi mā roto i a Puanga o tia noko o tātou tini aitua tērā. E mihi ake ana rā ki a Puanga a Kairau, koia rā tērā te waanga ki ngā tupu o te ua o te māra o te wenua, ēnei āuatanga katoa i puta. I rurukutia te rangi, i rurukitia te whenua, i rurukutia te taiao, hei whakamihi ake ki te tauhou ka ū mai nei, koia tēnei te pūtake o Puanga ana i riro rā mā te te tini te mano i tau atu rā ki Pariaka ka tika ana kia ruia atu rā ērā karakia ki te rangi me te maha rāki ki ngā poropiti o te witi o Rongomai Rāua ko Te Ukākei, ko rātou i tō rātou nā wā, koia tērā, e mihi ake ana ki ngā mana o te rangi, ki ngā wetu korakora o te rangi, ko te rite tonu i tēnei rangi, tēnei ka mihi, karanga mai, ā, tēnā koutou, te ono atu nei ki te mana, oti anō ki te wehi, oti anō ki te whakamataku o ngā taonga o tātou mātua, tūpuna, ngā taonga puiaki, ngā taonga kāmehameha. Nā runga i tērā koia tēnei e tātou mā ko ngā pūrongo katoa kua puta rere atu nei ki a koutou mai i te reo o te uru e tino taunakitia ana, e tautokona ana e ngā ware. Koia tērā te reo irirangi o Taranaki Korimako. Koia rā tērā te reo irirangi o Wanganui. Koia anō tērā ko te reo irirangi o Rangitāne e tū nei hei poupou, hei poupou mō ēnei o ngā kupu katoa kua puta mai. Nō reira, ki a koutou te ūnga manako i mai, arā, i tuku mai i ngā kupu, i ngā kōrero mō ngā pūrongo nei, ka nui te ngākau, Ka nui rawa atu te ngākau ki a koutou. Oiti anō rā, e te māngai pao, tēnā koutou, ko koutou oki, ā, tēnā, e tū mai ana ei parirau kia rere pai ai, kia tika te rere tāūū o tēnei o ngā, o ēnei o ngā ōtaka ana ki te rangi, ki te whenua. Nā runga i tērā e te iwi, kia noho aumaru tonu tātou, nē? I roto i ngā uatanga o tēnei wā, Rauria Proton tēnei e mihi ake ana ki a koutou, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire au, pai mate. Ko te reo te take.